Çagalyk döwri diýlende ilki näme ýadyňa düşýär? Dostlaryň bilen bir mekdebe gitmejek bolup üýşüp, ýaba suwa düşülmäne gidilýärdi. Öýden gytjak bolup, aý öýüň işini etmejek bolup mal bakmana gidilýär. Çagalyk döwürde. Umumy jemläňde çagyryp döwür diýmeli bolýan ekeni. Bäşlik okadyňmy ýa dörtgi okadyňmy? Aý, bahany aýdyp bolanok. Toýuň bahasyny aýdýaňmy? Bahany aýdyp bolanok. Aýdaly, sen bir gepleşikde alyp baryjy bolmaly bolduň. Mhm. Gepleşigiňe gatnaşýan myhmanam aýdymçy. Indi şol aýdymça ilki bilen näme sorag bererdiň? Aýdymçy bolmadyk bolsaň, kim bordyň diýip sorar. Mhm. Indi şol soragy özüňe bereýin. Şatlyk. Aýdymçy bolmadyk bolsaň, şony diýseň bildim-de. Haýsy kärde bolardyň? Aýdymçy bolmadyk bolsaň, şu kiçijigem bolsa oba ýerde bolýar, kiçijik magazin. Şon, şolam bolsa, ýa şoňa söwdada bolsam, özüm. Aýdymçy bolmadyk bolsam. Bolardym nesibämde olam bolsa. Saňa üstünlik getiren aýdym Egerde lälem isleseň. Şol aýdymy işläp ýörkäň, şol aýdymyň özüňe üstünlik getirjegini duýduňmy? Şu Tejenlik ýazgyň öňünde konsert bolmaly. Şo konserti düşürjek bolamyzda, şo konserti ýazjak bolamyzda mende şo duýgy boldy. Ýöne daş-töweregimdäkiler kän şu eşigi geýmejek bolup, tonanam boldy, geýjek gelýänem boldy. Daş-töweregimdäki, aý, öz sazanlaram. Ýöne şu eşigi geýip, şu ýazgyň öňüne baryp, iki sagat ýazybilmedik däl. Sebäp? Aý, sebäp, birinji gezegem şul eşigi geýip, biriniň öňünden çyksaň nähili bolsun özem? Bir-birimiziň üstümizden gülüp, iki sagat ýazybilmedik. Uly ýoluň her kimem durýar. Durmadyk signal bak geçe. Ana şoň gala. Ana şo duýgy şonda boldy. Garaz, şeýle eşik geýmeli diýip ideýa kimiňkidi? Özümiňki. Şo ýazgyny görüp, şo ýazgydan şolar ýaly klip, şo köne döwrüň klibini düşüreli diýip, Eziz Işangulyýew ilki teklibi berdi. Şony şeýtsek nähili bolar? Aslynda ol başgaça bolmaly. Näli? Has köne. Aslynda geýen eşigimiz, çalan saz gurallarymyz, düşüren toý-teleşke prissemiz ýene bilen gabat gelmedi-de. Ol has irräk eşik. Ýetmişinji, ýetmiş näçinji ýyllar. Ol düşülen zatlaram togsan, togsan näçinji ýyllar. Özüm toýda gözle şaýat boldum-da. Bile toýda bolamyzda dört-bäş gezegem aýtdyrdylar şol aýdymy. Owazda gidýän aýdymyny aýtsyn-da Tejen ýazgyň öňündäki Eger-de läläm isleseň diýip. Ine şol aýdym awtorskoý özüňkimi ýa Ýok. Bar aýdymy? Ýok. Kakajan Nuryýewiň aýdymy. Şo barada hakykaty aýtsam, köp kişi ýalňyş düşünmegem ahmal. Diňläp görmedim şol aýdymy. Tejene Taňňy bagyş diýip bir halypalaň biri bolan şoň aýdanyny diňledim. Ýöne Kaka jan diýip geçen güni ýatla lälem üstüne. Aşyk aýdar geçen güni ýatla lälem üstüne. Ana şo sözi Kakajan halypaň hemme aýdymlarynyň soňunda öz ady bar. Öz döredensoň özi işlänsoň öz ady bar. Şondan pikir etdim. Ýöne Kakajan halypany dogrymy aýtsam diňläp görmedim. Birinji gezem şol aýdymy aýdanyny diňlämde, öňräk Hajy Ýazmämmedow toý etdi, gyzyny durmuşa çykaranda, şonda özüm haýyşt edip, şonda aýtdyrdym şol aýdymy. Ýöne birinji gezemem şonda diňläp gördüm. Özüňde aýdym-saza haçan höwes döredi? Özümde, Merdan, men kiçilikden özüm sungat maşgalasynda doglan. sungatyň içinde ona aýdyp oturmaň geregem ýokdur. Ony köp kişi bilýändir. Köp sungat işgärleri bilýändir. Hawa. Gurbannazarow. Hawa, öz agalam. Öz atam Gurbannazar Nuryýew, atamyň jigisi Ýolaman Nuryýew, Türkmenistanyň halk artisti, professor. Gör sen nirelerden gelýän ekeniň. Öz kakam aýdym-saz sungatynyň içinde, kakamdan kiçisi Ýagmyr kakam bolýar. Türkmenistanyň at gazanan artisti Ýagmyrdan kiçi Serdar Gurbannazarow, özümden uly agam Atabaý Gurbannazarow Tejende köp toýlarda yzyna düşüp, maslahaty bilen şolaň ýeňesi bilen sungat maşgalasynda özüm doglan. Garaz bir semeýny biznesi gurnapsyňyzda. Hawa, şeýdibem, şeýdibem. Ýok bilemakdym ýok diňe men Ýagmyr saňa täsir edendir öýdüp gördüm sebäbi Ýagmyr özümi tanaýan. Onuň pikir edýän welin görýän hökman şu aňryňda bir ussatlar bar bolsa şol özüňede täsir edýän ekendä owal akan ýerden akarmyş aryk diýip ýöne ýerden aýdanoklarda. Öz halypaň kim? Öz halypam özüm iki müň on üçünji ýyl Watan gullugyndan gelip, ýaňlan ýarym telebäsleşiginiň ýeňijisi boldum. Iki müň on üçden bärem özüme halypa tutundym. Öz şondan bärem aýdymlaryny aýdyp gelýän Türkmenistanyň at gazanan artisti Nurýagdy Rejep. Ömri uzak bolsun, jany sag bolsun. Janyň sag bolsun. Ýüz adam tanan bolsa. Şu ýüzüň segsensi, togsansy. Ýüz adamyň özi şu Hemraň ýolundan aýtýar, Hemraň şägirtlik tanap. Şonuň üçinem jany sag bolsun. Çagajyklarynyň içinde başy dik bolsun. Aýdaly, bir çaga ýa-da ýetginjege ömrüne täsir eder ýaly bir maslahat bermeli bolsaň, näme diýerdiň? Ýüregiňi diňle diýerdi. Ýüregiňi diňleseň, her kimiňem öz duýgusy, öz pikiri ýalňyşlyga eltmez. Daş-töweregiňde gowy adamam bolup bilýär. Daş-töweregiň täsiri güýçli bolýan eken. Köp ýerde göz ýetirdim. Gowy ýol iterýän emma gel-aý şundan hem ütüp göreýin diýip ters ýollara iterýänem bolýan eken. Şoň üçinem öz ýüregiňi diňle diýerdim. Eger-de biz ýalňyşlyklarymyzdan tejribe alýan bolsak, kämilleşýän bolsak, onda näme sebäpden ýalňyşmaga gorkýas? Merdan täzeden ýalňyşsaň, täzeden ýalňyşmana gorkýa diýýän, täzeden ýalňyşsaň ol ýene bir tejribe bolýamyka diýýän meniň pikirim. Ýöne öňki ýalňyşlygyňy gaýtala soňa samsyk bol. Dogry däl? Dogry. Şeýle bolmaly hali ýa. Olam bir tejribe bolýanlardan onuň ýene şony ýalňyşsaň, ha bular şuňňalak bolýan eken-ow diýip olam bir aňryňda Zat et, goýan zadyň bolýada. Pikiriň bolýa öz, netijäň bolýa çykar bilen. Şatlyk. Geýýän eşigiň seň kimdigiň barada habar berýärmi? Geýýän eşigiň adam tapan eşigini arassa geýse, ýyrtygy bolmasa, ýamagy bolmasa, ýöne asyl men özüm-ä geýinmäni gowy görýän. Eşik adamyň kimdigini kesgitleýärmi? Soragyň düýp manysy. Ýok. Tä adam bolýa. Öz tanaýanlaňdan hem bolýar, görýäňden hem bolýar. Şu eşigi alyp geýmäne ýagdaý ýok. Ýöne şu eşigi aljak bolup, eýtýä, beýtýä, şu eşigi geýjek bolup. Ol eşik seni plan kes görkezýärmikä diýip pikir edýär, şoň düşünjesi. Meň pikirimçe. Mysal üçin, pully. Akylly, pully, baý, garyp. Eşik Şony görkezýärmika diýip adamyň akylyna bagly. Iki gün görkezer. Üç gün görkezer. Gaty gitse bäş gün görkezer. Ýetýär aý. Meň pikirim laý ol. Oň üçin öýli däl. Ýa menem seň pikiriňi soraýan. Şahsy ýutubynda. Meşhur bolanyňdan soň durmuşyňda nämeler üýtgedi? Men oň ýaly intäk nemära ýetendirin öýdemok özüm. Şu joşa gazanan derejämde daş-töweregim üýtgän eken. Ýalam köpelýän eken. Ulanjak bolýanam köpelýärmi? Ol-a kän köpelýär-de, kän. Kösenibem gördüm. Şu zatlar köp ýerde agyr degen ýerem boldy. Ýöne aslynda ol ýüregiňe salmaly zat däl eken. Durmuşyň kanuny. Durmuşyňda kimlere minnetdardyň? Ozaly bilen Allatagalla bizi ýaratdy. Enem-atama daýy şükür kyn günümde-de, gowy günümde-de arkamda durdular. Öz doganlaryma. Ondan soňam maşgalaňa. Aýdaly, saňa biri bir korobka berdi diýeli. Şol korobkaň içinde-de seň durmuşda ýitiren zatlaryň bar. Şol korobkany ilki bilen açyp, Ilki bilen nämäni gözlärdiň? Ýalňyşymy. Ýalňyşyňy? Öz ýalňyşym. Şo karobkaň içindedir-ä. Hawa. Ynanyp aglanan ýerim köp boldy. Sen özüňe ynanjaň dagy. Erkek adamyň durmuşynda zenan maşgalaň orny nähili? Aýagyň ölçegine görkezip bolanok ýöne ony. Än şeý diýip jemlän kiçiräge diýip. Erkegi erkek etýänem, zenan maşgala o sandan çykarýanam. Bagytly. Asuda Watan, parahat asman, saňa mähriban eneň-ataň, dogan-dost-ýarlaň, öz maşgalaň, öz geljegiň, dogamatyň, çagalaň. Şuňa çenli şol, bundan beýlägem näme, agtyk. Soglyk nesip etse. Şatlygyny aýdaly gidip dur. Çagalygyňda ýatlaýan zatlardan. Owala içeýin diýeňok we ýa-da. Seň bahanaň bilen menem içeýin. Bä beýtseň açylýan eken-ä bu. Bak, nähili boldy? Ýaňam köne döwürde otyrdyk dämi? Oho, şuň täsirimikäni? Pepsiň täsiri bolmalyna. Ana myş toklar we mähriban adamlar. Otuz kyrk ýyla bäri küýşürýän eken pepsi içdim. Mundan içip görsek näderkä? Ýok gowy ýitiräýmesin diýip. Ýok, ýigrimi ýyl mundanam öňe gidäýmäli. Ýitiräýmesin gowy. Be. Gowy konsertçi. Indi Şatlyk Aýdalla bildirme rubrikasy. Rubrika bilen tanyşlygyň bar. Hawa. Onda başlap biläsmi? Hawa. Kime jaň edýäs? Kime jaň etsekkä? Ýatyrlarmyka? Agam men şu telefony öçürdim. Bular tamany ödedi. Ýa üç adama jeýtsem öçük bolsa geçip bolýamy gepleşik? Kontaktyňda üç adam ýokdur-a.

Aýaňyzky neme kuhna hal aldymla yo hal düşäp hal düşeýän şu öýden sen Awa. Aý bolda. Gella görşella bilet taksa. Ha? Görşella diýän ýetdiňä diýän. Halk gidaýmeli. Maşynam ýok diýän aý besetsen aý olar ýa zada bolma. Öýde bolsaň gelmeli bolýaň ha. Ýa, maşyn münüp bakda. Sen nirde? Şäher içinde diýäňmi, sen nirde diýýäň, başga söz bilemokmy, gözüm ýaşarýar. Ýa, niresinde şäheriň Aşgabadyň niresinde? Aşgabat. Saňa-da emir akyl dakmaly öýtýän soňky döwür. O nemäň aýdymy bilýäňmi?

Ine indi aýdalda çalşyrylan soraglar rubrikasyna geldik. Aha. Köpden bäri edemokdym, ýöne Ýörite şatlyk seň üçin täze taýýarladym. Soraglaryň jogaplaryny çalyşýas da. Soraglar çalyşýas aslynda. Toýa awtobusda barýaňmy? Hawa. Iki köpeltmek iki deňdir näçe bolýar? Dokuz. Alty. Bak. Özüň bilen tanyşdyraý. Özüň suratlandyr.

Geldi. Bildiremer. Ýok, kyrk üç, kyrk dört. Aý, ol gaty gitse kyrk bäş. Umuman bildirenok. Semirejek bolsaň nämeler iýmeli? Aý, fruktly gök önüm iýmelidiýä, çörek aýyrmalydyýä, suwurak çor içmelidiýä, suw köp içmelidiýä. Hawa, şondan. Fruktly. Şonda täsir edýärmi? Aý men özümdä bolanok ony şeý diýýär. Muman täsir edýämi? Ýyldyz aýdymçy seň pikiriňçe nähili bolmaly? Şişik. Nähilja tiz aýaga gitjek. Özem. Aý garpyz bar indi garpyza aýak goýlan ýaly. Näme diýäýin men başga. Aýdymyňy hit etjek bolsaň näme etmeli? Aý maşk etmeli ýöremeli şu ir muny öz wagtly wagtynda naharyny iýmeli wagtly wagtynda ýatmaly turmaly. Şonda aýdymyň hit bolýamy? Hawa. Toýa nähili geýinip gidýäň?

Bir aý, onnoň her hili ýagdaý bolýardy. Toý diýýärsiň däl, oturşyň bir ümitlenýär. Indi şatlyk aýdala tomaşa edip oturan muşdagyňa arzuwlan. Muşdaklaryma arzuwlan. Ilki bilen-ä bizi şeýle bir asuda, parahat durmuşda ýaşadýan Gahryman Arkadagymyza, Arkadagly Gahryman Serdarymyza sag bolsun aýdýan. Goý janlary sag bolsun başlary dik bolsun tutýan tutgyn işleri hemişe rowaç alsyn. Muşdaklaryma da etjek arzuwym näme owadan ýaşasynlar bagtly ýaşasynlar. Mydama toýda didarlaşalyň olara bize ynam bildirsin biz hem täze aýdymlarymyz bilen öz eserlerimiz bilen begendirip duraly şolaň ynamyny ödäli. Janlary sag bolsun başlary dik bolsun. Elmydama toýly günlerde didarlaşa. Aýdanyň gelsin, Şatlyk. Saňa-da pursatdan peýdalanyp, çakylygy kabul edip, Aýdala geleniň üçin muşdaklaryň adyndan, ýazga geçirýän dostlarymyzyň adyndan, Dolanaý Production-yň adyndan hemaýatkärimiz Pepsi-iň Ähli işgärleriň adyndan küpsügürsini edýäris. Dolunay Production adyndan aýratyn sag bolsun aýdýan. Başymyz bolsun, janyň sag bolsun. Sag bol. Hoş owazyň hemişe ýurdumyzyň toýlarynda belentden belent ýaňlansyn. Hawa, sag bol siz hem sylag çagyrdyňyz. Janyň sag bolsun, işiňizde üstünlik siziňem. Lajan. Ýeneki ýyllarda, ýeneki günlerde näme toýly günlerde didarlaşarys. Sag bol. Aýdymyň gelsin. Köp sag bol. Sag bol. Ine şu gün Dolanaý Production-yň studiýasynda myhmançylykda bolduk. Işiňiz ugruna bolsun, Allajan, türkmen halkynyň toýuna ýarap, Toýlarda didarlaşalyň. Köp toýlary ýazgy etmek nesip etsin. Hawa. Ine geljekki ýazgylarymyzy ýa toýlarda didarlaşyp gowy günlerde didarlaşalyň. Işiňiz ugruna bolsun, şowly bolsun. Üstünlik arzuw edýän.